Ýewropa gepleýär erkin türkmen radiosy.
Ýok bady, men indiyem agam seret ursat berýän, öýüňi tutuş barla, öýe baryň ýa men elimdäki bap barada öý. Ýok apar kala bermezler. Ha, ilki çörek içenýän. Ýok pakyr bar, çyk bolmaz. Aýtdyň dünýä, inwalid çagam bar, şeýtmem zat. Ýene zat aýtdym, sen inwalid çagamy öýe baryp, öýe baryp.

Ejeň dokuz ýaşly çagaň emjegini elläp bolýarmy? Özüne de gorkazar günäsi. Suw dökäber datyr oda. Salam eziz watandaşlar we salam gadyrly ildeşler bu saparky gepleşik hakykatdan hem adamy özi özinden çykaryp bana gahryny getiryan gepleşikmi öziňe arkadagly serdar diydiryan yani yanyňda iki sany aydymçy bar aydym aydanlaryna arkadagly serdar diyip öziňi öwdürip öwdürip arşa çykaryan O kakaň bilen özüň oturyp o ýerde kitap ýazan bolýaňyz. Özüňizçe o ministra, bu ministra ýaran bolýaňyz. E öz edesiňiz gelen zady edip, goýasyňyz gelen zady goýýaňyz. Ýa kakaly ataly ogul bolup. Biriňiz halk maslahaty bolup otyrsyňyz başlygy, biriňiz prezident bolup otyrsyňyz. Ýöne siziň görmedik bir zadyňyz bar. Siziň ýanyňyzdaky ministrleriňiz bara pullanýaňa bara neýrik özüni urjagyny bilmän siziň görmeýän zatlaryňyz bar. Sen Serdar sen polisiýa işgärleriň näme edip, MHM işgärleriň näme edip, näme goýýandan habaryň barmy? Iň barysy sen maňa şony aýtsana, içeri işler, içeri işler ministri sen bilýäňmi? Eger siz özüňizi polisiýa işgäri diýip bara özüňizi hundan bäri alyp barýaňyz polisiýa işgärleri. MKB'ler size degişli. Hundan bäri özüňizi alyp barýaňyz-a, gowup porýaňyz-a, egniňize pagon alan bolup. Siz aslynda adamy, çagalary goramaly awamy? Siz çagalary goraňyz-a? Gäp etýär sen polisiýa işgärleriň serdar. Sereda 9 ýaşly çaganyň eli bilen bara uýat ýerini elleýär. Polisiýa işgäri gitýär. Bilýäňmi sen şony? Sen eger iwaly prezident bolýan bolsaň, eger kakaň bilen eks bilen bara siz ikiňiz iwaly adam bolýan bolsaňyz, siz Türkmenistanda şolar ýaly rat bolmaly däl. Ýöne bara Balyk diýä, kellesinden çüýräp başlaýar diýä. Senden başlaýar şu zatlar. Sen ministrligiňden başlaýar. Birinden pul almaly bolsa, polisiýa işgäri iliň öňünde geçi öňki aýagyny iýen ýaly biriniň puluny alar. Prokurorlar birinden zat almaly diýse, urra diýip biriniň elinden zatkasyny alarlar. Ýöne siz hakykatdan hem adam çagalary gorasyňyz geler oba. Oho, 9 ýaşly çaga uýat ýerini elläp bolarmy? A çaga diýip ady bar, çaga. Hä Berdimuhamedow şumy seň adamlaryň aladasyny etýän zadyň. Sen men öz i Türkmenistan döwlet adam üçindir diýýäňä. Sen iş zat eden gowa Türkmenistan döwlet üçin. Diň oturan ýerinde tutuş tohumyň bilen iýip gemirip ýatyrsyň. Sen ýegenleriňe we agzyna gelen zady diýýär-ä. Ho, o welaýatdan bu welaýata geçende sen o wideolary göreňok diýjek bolýaňmy? Näme üçin sen göreňok şu zatlary? Hä? Eks, sen halk maslahatyna oturyp barap, Garrylaryň pensiýasyna zadyny kesme, studentleriň puluny zadyny kesmede bara şo zatlara seretsene sen. Iki sany ak sakgally, pampersli ýaşululary ýanyňa oturdyp synda agzlaryna seredip bara ak diýselerem diýip otyrlar, gök diýselerem hä hä diýip bara egrip lepbeý diýýändirler-ä. Sen şo zatlar bilen günüňi geçirýäň habymy? Ýöne sen hakykatdan bolýan zatlary göresiň gelenok-a. Seň agtygyň, gyzyň, çagaň zadyň ýokmy, hä? Haram oturanlar siz hiç şu zatlary göreňok diýjek bolýan. O wideo çykdy hemme meze gördi ony. Tutuş hemme kişi gördi. Ýöne sen näme etdiň? Sen MHM işgärleriň gitýärde şu wideony aýyrt aýyrtýarlar. Ay pozdurýarlar. Pozdurmasaň näme etdi? Bundan hem beter ederdi, bundan hem beter etýäň. Siz adamyň ara Uýat ýerlerine towuk tut, towuk tut, tut bara towuk tutup, ýa siz uly meýdany, kiçi meýdany etdirýäňiz hawaby, agyrdyna çydap bilmän adam. Soňundan hem näme etýäňiz siz üstünden gülýäňiz adamlaryň. Haramzada-ow siz-ow. Bilýäňmi, eger siz şon ýalaky zat etýän bolsasyň, polisiýa işgärleriň Serdar Berdimuhamedow we eks-prezident size degişli. Siz Türkmenistanyň aladasam edeňzok. Siz Türkmenistanyň çagalarynyň aladasam edeňzok. Ine men size diýjek bolýan zadym. Eger Türkmenistan Adam üçin diýen bolsaň-da, sen Türkmenistan adam üçin işlänok. Türkmenistan diňe siziň tohumyňyz üçin işleýär. Ine men size diýjek bolýan zadymyz. Gaýrat ediň adamlar, öz çagalaryňyzy bara şu polisiýa işgärlerinden bara gorap saklap görüň. 9 ýaşly çaga uýut ýerini ille bilýän polisiýa işgärleri iň soňky adamdyr. Oňa bara adyma adamyň gara adamyň hiç zadam ynanmaly däl. Ynanaýmaň. Polisiýa işgärleri mundan soň iň soňky adamdyr, ynanaýmaň gadyrly adamlar, polisiýa işgärlerine. Eger sen ibaly prezident bolýan bolsaň, eger sen ibaly Türkmenistanyň aladasyny etýän bolsaň, şu zatlar bara hiç ýerde çykmazdy we Türkmenistanda şular ýalyky zat bolmazdy. Sen öz ýurduňy alyp barybileňok, ýöne nebedibileňok, prezidentligi edibileňok, şoň üçin bara sen öz ýanyňdaky işgärlere we öz tohumyňa Seret. Hatam polisiýa işgärleri we MHB işgärlerine seret. Ýoldan geçenden hem straf edip pul alyp bilýärler, başga ýerden hem her hili bahana bilen olar öz gazanjyny gazanyp bilýär. Berdimuhamedow, şu zatlaryň hemmesi saňa degişli. Sen Iwaly prezident bolýan bolsaň, Türkmenistan bu ýagdaýa düşmezdi.

Allaň adala doga hökümetde bolmasada aýagyň döwük dälmi bu. Gün gök şeýle ýokdun. Döwük däl şol döwük däl oýnama. Gün gök şuny diýseň gün.
Hawa hiç ýerde ýaýdanma oň üçin aýt maňa.
Haramzadalar hakyny alsyn.